Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen. Nitolbu. Missier Qaddis il-lejla perqa kbira nitolbuk biex tibgħat l-Ispirtu s-Santu, l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuqna, l-Ispirtu tal-verità, il-Paraklitu, id-Difensur, l-Avukat, dak li jeqbeż għalina. Nitolbuk, Missier qaddis, biex tibgħatilna lil dan l-Ispirtu ħalli jgħinna nwettqu l-Kelma ta' Ibnek Ġesù, li aħna tant inħobbu. Din il-Kelma li tgħaqqadna flimkien miegħu, li tgħaqqadna flimkien miegħek, biex inkunu lkoll magħqudin ħaġa waħda, flimkien, Missier, Iben, Spirtu Qaddis u aħna. Trinità flimkien mal-umanità. Ħalli int u aħna flimkien ngħixu u nsaltnu fl-imħabba fil-paċi għal dejjem ta' dejjem. Ammen. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu, Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità, li d-dinja ma tistax tirċevih, għax hija la tarah u lanqas tagħrfu. Iżda intom tagħrfuh, għaliex jgħammar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx iltiema. Nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar. Iżda intom għad tarawni, għax jiena ngħix, u intom ukoll għad tgħixu. F'dak il-jum intom tagħrfu li jiena f'Missieri, u intom fija, u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dak hu li jħobbni. U min iħobb lili, iħobbu wkoll il-Missier. U jiena wkoll inħobbu, u nurih lili nnifsi. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu. Il-lejla t-tajba lil kulħadd. Bil-għajnuna t'Alla rġajna nġbarna flimkien biex nippruvaw nirriflettu ftit fuq dan il-Vanġelu, il-Vanġelu tal-jum, tal-lum, illum is-Sitt Ħadd tal-Għid. Huwa Vanġelu impenjattiv bħal dawn l-aħħar tlett Ħdud meta ma jkollniex rakkont, ġrajja, storja, ikun ftit iktar ikkomplikat għalina biex insegwuh, biex nifhmuh, biex nidħlu fil-profondità tiegħu. Però ejjew nippruvaw bil-mod u bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis illi Ġesù stess illum fil-Vanġelu talab għalina, talab lill-Missier għalina, nitlob lill-Missier biex jibgħatilkom sejjaħlu d-Difensur, il-Parakletos, Nitolbu lill-Ispirtu Qaddis biex jiġi fina llejla f'kull wieħed u f'kull waħda minna kif aħna miġburin fi djarna, ħalli mhux biss jiftħilna widnejna, imma jiftaħ il-moħħ u l-qalb, u jqanqal fina ħeġġa, xewqa, biex nifhmu din il-Kelma. Għax iktar ma nifhmu mill-Kelma, iktar inkunu qegħdin nintegraw fina, nikkomprendu fina, il-persuna ta' Ġesù. Iktar ma nifhmu mill-Kelma, iktar ma nagħrfu mill-Kelma, iktar Ġesù jkun qiegħed isir ħaġa waħda magħna. Hekk allura nibdew din is-silta nirriflettu fuqha qegħdin fil-Vanġelu ta' San Ġwann, Kapitlu erbatax, ftit wara l-ħasil tar-riġlejn. Din is-silta tiġi ftit wara s-silta li rriflettejna fuqha l-Ħadd li għadda, il-Ħamis Ħadd tal-Għid. U Ġesù jibda billi lid-dixxipli tiegħu jgħidilhom, Jekk tħobbuni, tħarsu l-kmandamenti tiegħi. Ejja nippruvaw nifhmuha din is-sentenza għax tant nisimgħuha li tibqa' għaddejja minn fuq rasna li ma nifhmux il-pace, il-gravità, l-importanza sbuħija ta' dak li trid tgħidilna. Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. Imma hawnhekk Ġesù donnu qiegħed jirrikattana, qiegħed jgħidilna li jekk intom tgħidu li tħobbuni tridu bilfors tħarsu l-kmandamenti tiegħi. Mela l-imħabba tista' tkun bilfors, eh? Interessanti. Mela l-imħabba tista' tkun bilfors, immaġinaw ikun hemm tfajla li tkun qed tiġri wara ġuvni, il-ġuvni ma, ma, ma, ma jkunx ħa grazzja magħha, u din tridu li l-ġuvni jħobbha bilfors. Jista' jkun? Imma mhux qiegħed jgħidilna xi ħaġa hekk Ġesù kważi? Eh? Jekk tħobbuni, tridu tħarsu l-kmandamenti tiegħi. Le, Ġesù mhux hekk qiegħed jgħidilna. Ġesù qiegħed jgħidilna affarijiet oħra. Ħa nippruvaw nifhmu ftit. Il-kelma tħobbuni hija l-kelma li issa naħseb drajnija, drajna nisimgħuha, il-kelma agape. Jekk tħobbuni bl-imħabba tal-għotja, jekk tħobbuni bl-imħabba tad-dedikazzjoni, bl-imħabba li ma toqgħodx tinkwieta jekk hux se tbati jew le, din hija l-imħabba agape. U Ġesù qiegħed jitkellem minn din l-imħabba. Interessanti għax meta raġel iħobb mara, forsi dan hu l-iktar eżempju li li li bih nistgħu niftehmu, jew mara tħobb raġel, x'jiġri? X'jiġri? Dak ir-raġel minn dik il-mara normalment iħobb xi affarijiet li lanqas hu stess mhu kapaċi jiddeċifra, jindividwa. Lanqas hu stess ma jkun kapaċi jgħid ara, ehm, dik din il-ħaġa nħobbha u din l-oħra ma tantx inħobbha. Tant illi meta tistaqsih xi tħobb f'din il-persuna, dak li jkun jgħidlek kelma tnejn tlieta ma ma jkunx kapaċi jinżel fid-dettall fil-fond tagħha. Għaliex? Għax aħna ħafna drabi meta nħobbu persuna nħobbuha sħiħa. Ma jfissirx li nħobbu kollox fiha. Imma dan x'ifisser? Dan ifisser li meta raġel iħobb mara, jekk iħobb lil din il-mara għax iżżomm l-ordni, u togħġbu, jogħġbu l-fatt li din il-mara żżomm l-ordni fid-dar, mara ordnata, mela dak ifisser li dak ir-raġel iħobb lil dik il-mara bil-kmandamenti tagħha, bir-regoli tagħha. Hekk jew le? Qed niftehmu xi ftit? Dak ir-raġel iħobb lil dik il-mara bir-regola ta' ħajjitha. U kważi kważi jkun jixtieq li dik ir-regola ta' ħajjitha ssir ir-regola ta' ħajtu, anki jekk forsi jħares lejha mill-bogħod, forsi mhux kapaċi immedjatament illi hu wkoll jassumi u wkoll ipoġġi fil-prattika issa stess ir-regola tal-ħajja tat-tfajla jew tal-mara tiegħu, imma jaspira, jixtieq li 'l quddiem anki dik ir-regola tal-ħajja ssir tiegħu. Interessanti, eh? Id-diskors tal-imħabba huwa verament interessanti. Għaliex? Għax l-imħabba, ejja nippruvaw nifhmu ftit, li toħroġ minnha, l-imħabba toħroġ mill-qalb tal-bniedem. Imma l-kelma stess, li għadna kif għedna, toħroġ, l-imħabba mhix awtoreferenzjali ngħidulha kelma tqila. L-imħabba ma ddurx miegħi nnifsi, jekk jien inħobb 'il xi ħadd, jien noħroġ 'il barra minni nnifsi u nsib il-mistrieħ tiegħi f'xi ħadd ieħor. L-imħabba ssib is-sodisfazzjon tagħha 'il barra minnha nnfisha. fil-persuna l-oħra, u fil-persuna l-oħra sħiħa, u fil-persuna l-oħra anki bir-regoli tagħha. Kemm hu interessanti dan id-diskors għax qed ngħixu fi żmien fejn kważi kważi r-regoli m'għadhomx jeżistu, jew inkella ftejt, kważi kważi sirna allerġiċi għar-regoli, hux hekk? Forsi dan iż-żmien li qed ngħixu tal-coronavirus reġa' ġiebna ftit inse, konxji kemm huma importanti r-regoli u jekk nobduhom ingawdu jekk ma nobduhomx inbatu. Imma ngħiduha kif inhi, hux hekk? Ma nistgħux niċħdu li fis-soċjetà għaddejjin minn kriżi tar-regoli, għaddejjin minn kriżi ngħidulha tal-figura maskili. tar-raġel. Għaliex? Għax fit-tradizzjoni mhux biss soċjokulturali, mhux biss fil-kulturi, fl-istorja, imma anki fit-tradizzjoni tal-istudju psikoloġiku, ir-raġel hu dejjem sinjal tal-limitu, sinjal tar-regola. S'hawnhekk tista' tasal, dik il-ħaġa ma tistax tagħmilha, dik l-oħra aħjar tagħmilha b'dan il-mod milli b'dak il-mod. u dan minħabba diversi raġunijiet li mhux il-mument li nidħlu fihom. Però interessanti ħafna, u u din hekk nixtieq li li li nieqfu ftit fuqha nagħmlu ftit enfasi fuqha llejla, illi jekk jonqsu r-regoli ma jistax ikun hemm imħabba. Anki fil-familja, mhux biss fid-diskors li għandu x'jaqsam ma' Ġesù. Għaliex? Ippruvaw irriflettu ftit, ejja nippruvaw nirriflettu ftit. Huma r-regoli li jqajmu fina u jkabbru fina x-xewqat. Ix-xewqa. Ħa nġibu eżempju sempliċi. Mela, tifel irid jixtri mowbajl ġdid. Tajjeb. Ir-regola, hux hekk, li tah missieru, qallu issa taħdem xi ftit fis-sajf, imbagħad inżidek xi ħaġa jien ma' dak li tkun qlajt inti u tixtri mowb. Dik hija r-regola. Immaġinaw dik ir-regola x'xewqa kbira qanqlet u qajmet f'dak it-tifel. Ix-xewqa mhux biss tal-mobile imma x-xewqa li jaħdem, imma x-xewqa li jasal biex b'xi mod, bil-mod il-mod jiġbor kemm jista' jkun flus, ix-xewqa li mbagħad missieru jkompli jagħtih. Mela hija r-regola minnha nfisha li tkabbar ix-xewqat. Ħa neħduha bil-maqlub issa. Kieku dak it-tifel mar fuq missieru u qallu, Daddy, irrid nixtri mobile, ħa, qallu, ħa ħudu. Jista' jeduka ruħu fix-xewqat dak it-tifel? Jista' jikber fix-xewqa dak it-tifel? Jista' jgawdiha x-xewqa dak it-tifel? Il-bogħod li jkun hemm bejn it-talba tal-oġġett u l-qligħ, is-sodisfazzjon tal-oġġett, għax ix-xewqa hemmhekk qiegħda, Ix-xewqa qiegħda bejn it-talba, meta tiġi f'qalbi t-talba, u l-mument li fih dik it-talba tiġi sodisfatta, tiġi maqlugħa. Jekk dak il-gap, dak il-bogħod, huwa qasir ħafna, kif sfortunatament qegħdin nagħmlu llum fis-soċjetà tagħna, allura x'aħna nagħmlu? Qegħdin immarrdu, immarrdu l-proċess tax-xewqat. M'għadniex nafu nixtiequ. Mhux hekk? Din tismagħha, ta' ngħiduha b'mod hekk ordinarju ħafna, ma jogħġbu xejn, lanqas jaf x'irid, ma jafx biex irid jilgħab, tant għandu affarijiet li lanqas jaf x'se jagħmel, lanqas taf jaf minn fejn se jibda. Interessanti, dawn huma kollha sintomi tal-marda tax-xewqat. Mingħajr regola, liġi u xewqa, imħabba u kmandamenti flimkien. Ħa mmorru fuq Ġesù issa biex nifhmuha ftit aħjar. Ara kemm hi sabiħa. Jekk tħobbuni, tħarsu l-kelma tiegħi, il-kmandamenti tiegħi. Mela jekk aħna nħobbu lil Ġesù, jekk aħna nħobbuh tassew, irridu nassumu, irridu nippruvaw ngħixu fil-ħajja tagħna dak li għandna li aħna nħobbu. Mela, jekk jien imqanqal, jekk jien nammira lil Ġesù, eh, u jekk aħna nirriflettu fuqu, jekk aħna nikkontemplawh lil Ġesù, ma tistax ma tiġiniex tqanqila ta' ammirazzjoni u ta' xewqa ta' mħabba lejn Ġesù. Ma tistax. Għax huwa it-tjubija, is-sbuħija, il-verità. U inti bilfors trid tħobbu dak li hu tajjeb, dak li hu sabiħ, dak li hu veru. Imma f'dak li aħna nħobbu f'Ġesù hemm ukoll dawn ir-regoli, hemm ukoll din id-direzzjoni tal-ħajja. L-imħabba mingħajr direzzjoni hija imħabba kampata fl-ajru, fl-arja. L-imħabba, jekk jien ngħidlek inħobbok, inħobbok, inħobbok, inħobbok, imma kejf tħobbni? Urini bl-għemil kif tħobbni. U hawn jidħlu l-kmandamenti, hawn tidħol ir-regola. Sewwa billi ngħidlek inħobbok, jekk imbagħad għandek bżonni, għandek bżonn l-għajnuna tiegħi, ir-regola, tini daqqa tgħid, hemm, ir-regola, u jiena ma nagħtix kasek. X'imħabba hi dik! Mela jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi, mhix rikatt, hemm, mhix kundizzjoni, imma hija konsegwenza. Hija konsegwenza. Hemm? konsegwenza tal-imħabba tagħna lejn Ġesù. Jekk jien inħobbu lil Ġesù, l-imħabba minnha nfisha timplika fija, ġo fija, li jien nipprova nimitah lil Ġesù. Nipprova nagħmel dak li jixtieq hu, dak li jixtieq minni. U jkompli Ġesù, Interessanti għax wara l-full stop tal-paragraf ta' qabel, Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi, full stop, issa għandna konġunzjoni, għandna u, u jiena nitlob lill-Missier. Mela tkompli, din is-sentenza tkompli ma' ta' qabilha. U x'ikompli ma' ta' qabel? U jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Ħa nieqfu hawn. Mela, aħna tlaqna mill-fatt li min iħobb lil Ġesù jipprova jimitah, jipprova jgħix bħal Ġesù, u jipprova saħansitra jintegra fil-persuna tiegħu, fil-persuna tiegħi, ir-regoli, id-direzzjoni li jagħtini Ġesù fil-Vanġelu. Tajjeb. U x'jiġri meta nagħmel hekk? Dak il-ħin, f'dak il-mument, meta jien qiegħed nipprova ngħix kif jgħix Ġesù, għax inħobbu, f'dak il-ħin Ikun qiegħed Ġesù jitlob lill-Missier f'dak il-mument biex il-Missier jagħtini difensur ieħor. Min hu d-difensur l-ieħor? Aħna nafu min hu d-difensur l-ieħor, huwa l-Ispirtu s-Santu. Issa nitkellmu ftit fuqu. U għaliex jgħid difensur ieħor Ġesù? Għax Ġesù huwa nnifsu huwa id-difensur. Interessanti għax din il-kelma parakletos insibuha ħames darbiet fit-Testment il-Ġdid kollu. Erba' darbiet hawnhekk fil-kapitli erbatax, ħmistax u sittax. Se nisemmgħuha dawn il-ġranet issa jekk Alla jrid qabel Pentekosta ma ninsewx illi mhux il-Ħadd li ġej imma ta' wara niċċelebraw l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja, Pentekoste. Allura se nisimgħuh, il-Difensur, il-Parakletos, u jsemmih ukoll San Ġwann fl-Ewwel Ittra tiegħu, Kapitlu Tnejn, meta jgħid, Jekk tidinbu toqgħodux tinkwetaw, interessanti, eh? Jekk tidinbu u tindunaw, jiġifieri tindmu, għax meta jien ninduna li dnibt nindem, toqgħodx tinkwiet. Għaliex? Għax għandkom id-Difensur. U jkompli jgħid min hu? Ġesù Kristu, li jidħol għalina quddiem il-Missier. U għalhekk San Ġwann jgħidilna bid-difensur l-ieħor, Ġesù hawnhekk jitkellem minn difensur ieħor, għaliex? Għax huwa d-difensur, id-difensur l-ieħor huwa l-Ispirtu s-Santu. Ejja nippruvaw nifhmu ftit il-kelma parakletos, dan id-difensur min hu, x'inhu? Mela din il-kelma fl-Iskrittura anki bil-Malti, fil-Bibbja, ġiet tradotta għal diversi snin mod, imbagħad bidlulha t-traduzzjoni, imbagħad reġgħu bidluhielha. U kultant għadna nsibuha anki f'verżjonijiet oħra tal-Bibbja. Pereżempju nsibu l-kelma paraklitu, jew il-kelma avukat, jew il-kelma difensur. Jiġifieri huma kliem jew il-kelma sokkorritur. diversi jew il-kelma dak li jagħti l-għajnuna, huma kollha kelmiet li jippruvaw jittraduċu din il-kelma tant misterjuża, il-kelma parakletos. X'inhi l-kelma parakletos? Il-kelma parakletos, kif għedtilkom, insibuha ftit fit-Testment il-Ġdid, ħames darbiet biss, imma nsibuha ħafna drabi fil-letteratura Griega. Nsibuha diversi drabi fil-letteratura Griega. U l-ewwel u qabel kollox, dan id-difensur, fil-letteratura Griega, huwa dak li meta jkun hemm tip ta' proċess, kif kienu jagħmluh dak iż-żmien, dakinhar, kontra xi ħadd li kien jiġi meqjus bħala ħati, kien ikun hemm biss il-ħati jew il-persuna li se tiġi ġġudikata, flimkien max-xhieda, żewġ xhieda. Daqshekk, dak kien il-proċess. U l-bqija mbagħad kienu jkunu l-imħallfin. Imma meta mħallef ma kienx ikun konvint mis-sentenza, pereżempju, li kienu qatgħu biex jikkundannaw lil dak il-ħati, meta wieħed minnhom ma kienx ikun konvint minn din is-sentenza, anzi forsi kien ikollu idea differenti u kien jaħseb li dak li għadhom kif ikkundannaw mhux ħati imma fil-fatt innoċenti, x'kien jagħmel? Kien jinżel minn fuq il-bank tal-imħallfin u joqgħod ħdejn dak li huwa meqjus bħala ħati. Bħallikieku jrid jgħidilhom, Jekk se tikkastigaw lilu, ikkastigaw lili wkoll. Għaliex jien qed nidħol għalih biex b'ħajti, bl-enerġija kollha tiegħi, bil-persuna kollha tiegħi ngħid, ngħajjat li dan huwa innoċenti. Mela din hija l-ewwel xbieha, l-ewwel image li għandna tal-Parakletos fil-letteratura Griega. Ippruvaw sa trasferixxu dan il-ħsieb. Inpoġġu dan din l-idea fuq l-Ispirtu s-Santu kif iġib ruħu magħna. Ara kemm hi sabiħa. Ara kemm hi sabiħa. Dak illi iqabbeż wiċċu għalina. Dak li jagħmel wiċċu għalina, dak li jiddefendina. U hawnhekk hawn toqgħod sewwa t-traduzzjoni, hux hekk li għandna fil-verżjoni tagħna fil-Bibbja l-kelma difensur. Imma mhux biss difensur. Il-kelma parakletos tfisser ukoll avukat. Il-kelma avukat ad vocatus. Imsejjaħ vocatus biex joqgħod ħdejn, biex jissapportja, biex il-persuna ma tkunx weħidha. Dan huwa t-tieni sinifikat, it-tieni tifsira tal-kelma parakletos. Il-kelma parakletos tfisser ukoll, mela, dak li jiġi ħdejja, dak li ma jħalliniex waħdi, dak li joqgħod attent illi jien ma jkolli bżonn ta' xejn biex jidħol għalija ħalli jgħinni. U din hija t-tieni tifsira illi nsibu fil-letteratura Griega tal-kelma parakletos. Imma hemm l-aħħar tifsira. illi hija t-tifsira ta' sokkorritur jew tal-interċessur. X'jiġifieri? Jiġifieri dak illi meta jkun jaf li jien fil-bżonn, jew jipprova jgħinni hu, jew jipprova jsejjaħ lil dak jew lil dik jew lill-ieħor jew lill-oħra li jistgħu jgħinuni biex jien Inkun sodisfatt fil-bżonnijiet tiegħi biex jgħinni dak li jidħol għalija, id-difensur, l-avukat, is-sokkorritur li jidħol għalija. U dawn huma tliet tifsiriet tal-Ispirtu s-Santu illi huma miġbura fil-kelma parakletos. U dan hu dak li Ġesù jitlob għalija, jitlob għalik lill-Missier, meta aħna magħqudin miegħu, ningħaqdu miegħu fl-imħabba tagħna lejn Ġesù, nippruvaw ngħixu il-kmandamenti, il-Kelma. Ehh? Ma ninsewx illi meta Ġesù qalilna biex ngħixu l-kmandamenti, qiegħed jirreferi l-ewwel qabel kollox għall-kmandament il-ġdid. Mhux qiegħed jirreferi għall-kmandamenti ta' Mosè. l-għaxra tal-Antik Testment, le, imma qiegħed jirreferi għall-kmandament il-ġdid li ftit qabel kien għadu kemm tana. U li minnu dan il-kmandament il-ġdid? Ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, mill-imħabba ta' bejnietkom. Dan hu l-kmandament il-ġdid. U allura għax qabel Ġesù qal kmandamenti? Il-kma-, u ma qalx kmandament, ħarsu l-kmandament, le, qal kmandamenti. Għax dan il-kmandament wieħed, dan il-kmandament il-ġdid, fil-ħajja tagħna ta' kuljum isir ħafna kmandamenti. Illejla stess, per eżempju, ridt tieħu paċenzja bir-raġel jew bil-mara, imbagħad ridt tistenna, mela li tieħu paċenzja hu mod kif tħobb, li tistenna hu mod kif tħobb, imbagħad ridt taħfer hu mod kif tħobb, Kif qed tgħix il-kmandament il-ġdid? Imbagħad ipprevedejt li se tiġri xi ħaġa allura ħsibt minn qabel, qed ħammur naħseb biex ikollna xi ħaġa għal għada, mort tixtri, ħsibt, ipprevedejt, huwa mod kif tħobb. U allura dawn huma l-kmandamenti, huma d-diversi modi illi l-ħajja tagħna ta' kuljum, l-istorja konkreta tagħna, Iġġagħalna nirriflettu, naħsbu, hux hekk, fil-kreattività tagħna biex nippruvaw ngħixu dan il-kmandament tal-imħabba. U allura għalhekk kmandamenti. U meta ngħixuhom, dawn il-kmandamenti, aħna mhux biss inkunu qegħdin inħobbu lil Ġesù, imma nkunu nipparteċipaw, nieħdu sehem f'din l-esperjenza li qiegħed jitkellem minnha Ġesù fil-Vanġelu tal-lum, nipparteċipaw, nieħdu sehem fl-esperjenza tal-Paraklitu, tad-Difensur, tal-Avukat. U dan l-Ispirtu, dan l-Ispirtu, din il-pnewma bil-Grieg, jibqa' magħna, dan l-Ispirtu. Jibqa' magħna, ikun magħna, u mhux illum jew għada, imma jibqa' magħna għal dejjem. U għandna prova ta' kif jibqa' magħna l-Ispirtu, dan id-Difensur, għal dejjem. Għandna prova hekk sabiħa, ċara. Ħafna drabi aħna jkollna l-idea li l-Ispirtu s-Santu jkun magħna meta niftakru fih biss, imma mhux veru. Ma ninsewx li l-Ispirtu s-Santu apposta ta, apposta, hu l-persuna tat-Trinità il-minsija, ngħidulu, apposta. Għaliex? Se nerġgħu nduru fuqha din. Għax f'kull relazzjoni bejn tnejn, Ifhmu sewwa x'se ngħid. F'kull relazzjoni bejn tnejn dejjem hemm terza persuna li tgħin jew tfixkel fir-relazzjoni li hija l-minsija. F'kull relazzjoni bejn tnejn dejjem hemm terza persuna li tgħin jew tfixkel fir-relazzjoni li hija l-minsija. Fil-każ tar-relazzjoni tagħna ma' Alla l-Missier, mela relazzjoni bejn tnejn, aħna u Alla l-Missier, hemm din it-terza persuna, il-minsija, li tgħinna, li tibqa' magħna dejjem biex tgħinna f'din ir-relazzjoni tagħna bejnna u l-Missier. Huwa l-Ispirtu tal-verità. X'jiġifieri l-Ispirtu tal-verità? Huwa l-Ispirtu li jgħidilna l-affarijiet kif inhuma, kemm fuq Alla kif ukoll fuqna. Huwa l-Ispirtu li jgħidilna li Alla hu Missier. Huwa l-Ispirtu li jgħidilna li Alla jaħfrilna. Huwa l-Ispirtu li Alla jgħidilna li qegħdin niżbaljaw. Huwa l-Ispirtu li li lilna jgħidilna li aħna lkoll kemm aħna għandna dinjità, li aħna wlied il-Missier. Hu qiegħed magħna dan l-Ispirtu. Qiegħed magħna. U kont se nipprova nġibilkom provi żgħar ta' kif dan l-Ispirtu qiegħed magħna. Insemmi eżempju sempliċi ċkejken, hekk dalgħodu ġiet persuna hawnhekk biex titqarben fil-kappella, hekk u veru ggustajtha hekk, qaltli qajma għall-irwieħ, qaltli għall-irwieħ. Qaltli ma kontx naf li qegħdin tqarbnu nhar ta' Ħadd, ma kontx naf. Qaltli kemm qed nieħu pjaċir. Qaltli għax għalkemm kont nisma' l-quddiesa fuq it-television, qaltli imma qisu diġà minn filgħodu kont inqum mhux sewwa għax mhux se nitqarben, għax mhux ser nersaq lejn Ġesù. Min taħsbu li hemm wara dan il-ħsieb, wara din l-idea, wara din l-ispirazzjoni? Min taħsbu li hemm? Mhux l-Ispirtu tal-verità? Mhux l-Ispirtu s-Santu? U l-Ispirtu s-Santu magħna l-ħin kollu. Fejn għafin qed ngħaffeġ, għaffixt, żbaljajt, waqajt u jibda ġej mill-ewwel f'moħħi, trid titlob maħfra lil Alla għax ma tarax kif tagħmel tmur tkellem qassis, għax ma Huwa l-Ispirtu ta' Alla li qiegħed jibbuttani, jippuxxjani. Imma huwa spirtu sieket, spirtu li joqgħod lura. Għadni kif għedtilkom illi dan l-Ispirtu s-Santu huwa t-tielet persuna tat-Trinità l-iktar minn siegħa. Huwa preżenti fir-relazzjoni tagħna mal-Missier. It-tielet element. Ħa nipprova, ħa nippruvaw nifhmu ftit din hekk għax naħseb li tista' tagħtina ħafna dawl. Ftit ilu għedtilkom illi kull relazzjoni, ħu r-relazzjoni tiegħek mar-raġel, ir-relazzjoni tiegħek mal-mara, jew ir-relazzjoni tiegħek mat-tfal, kull relazzjoni, jew ir-relazzjoni tiegħek ma' ma' ħabib jew ma' ħabiba, kull tip ta' relazzjoni. Qatt ma tista' tkun bejn tnejn. Tgħiduli veru? Le ma tistax tkun. ngħidulha dyadika bejn tnejn. Le. Kull relazzjoni hija dejjem bejn tlieta. Dan ma ngħidux jien, ta, dan jgħiduh ħassieba kbar, hekk bħal Lacan, li huwa filosfu Franċiż, bħal Bowen, Murray Bowen, li huwa psikologu Ingliż. Diversi nies jgħiduhom, jgħiduha din ir-realtà, din il-verità. Ħa nippruvaw nifhmu ftit hekk x'aħna qegħdin ngħidu. Mela, nagħmlu mod illi jiena miżżewweġ u għandi l-mara. Tajjeb? Jekk ir-relazzjoni tiegħi mal-mara hija sabiħa u tajba, hux hekk, allura mexjejn u mexjin sewwa. Imma aħna nafu li aħna dgħajfin, aħna nafu li r-relazzjoni bejni u bejn il-mara qatt ma tista' tkun perfetta dejjem. Mhux hekk? U xi darba jew oħra se niżgarraw, jew jien jew hi. Allura x'jiġri? X'jiġri? Mingħajr ma ninduna, awtomatikament jien se mmur jew fejn ommha jew fejn missierha jew fejn ommi jew fejn missieri, jew fejn ħabib jew fejn ħabiba, u x'nagħmel? Nirriliżja mingħajr ma ninduna dik it-tensjoni, noħroġ dik it-tensjoni ma' dik il-persuna l-oħra, mat-tielet element ta' relazzjoni. Issa, jekk dik tkun persuna żbaljata, ħażin għalija huwa r-relazzjoni tiegħi mal-mara, ħażin għalija. Imma jekk tkun il-persuna ġusta t-tajba, eh, x'ġid tista' tagħmel fir-relazzjoni? Imma din interessanti, eh, għax kull relazzjoni hija trinitarja. bit-Tlieta, bħat-Trinità. Għaliex? Għax aħna magħmulin xbieha tat-Trinità. Trinitarja. Interessanti. Eh? U allura, meta aħna qegħdin f'relazzjoni mal-Missier, għandna bżonn ta' xi ħadd ieħor illi kemm meta nkunu sew, jgħinna nkunu sew mal-Missier, u kemm meta tiġri xi ħaġa, tinħoloq xi ftit ta' tensjoni, jew ninsew xi ftit 'il xulxin, Ejja jħabtilna ftit il-bieb tal-qalb tagħna jfakkarna jgħidilna ojj, ojj, hemm bżonn terġa' tikkonnettja mal-Missier. Hemm bżonn terġa' tintrabat mal-Missier. Ojj, il-Missier qiegħed ifittxek. Il-Missier qiegħed iħobbok. Kemm hi sabiħa din il-figura, dan il-personaġġ Kemm hi, kemm, kemm hu preżenti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kemm hi sabiħa din il-preżenza fl-istorja tagħna. U bilfors id-dinja ma tistax tirċevih. Għaliex? Għax id-dinja, kif jgħid San Ġwann, hija d-dinja tal-gidba, d-dinja tal-gideb, mhix id-dinja tal-verità. Hija d-dinja, hux hekk, li tipprova kemm jista' jkun turi dak li mhix. Eh, hija d-dinja illi, miskina billi mhix konvinta mit-tjubija mis-sbuħija tagħha allura trid tħoss id-dmir li tagħmel affarijiet kbar, ħwejjeġ kbar. Hekk, nsemmu eżempji sempliċi. Hekk, fejn naf jien, persuna li forsi miskina ma tantx għandha stima tagħha nfisha, allura tħossha li mhix bħall-oħrajn. Tħossha li li m'għandhiex dinjità daqs l-oħrajn? Se jkun ftit ikkomplikat għal persuna bħal dik li tħoss il-qawwa tal-Ispirtu jekk ma ssibx il-komunità, in-nies l-oħrajn ta' madwarha, li jgħinuha tagħraf li għandha l-istess dinjità bħalhom. E. Persuna oħra, per eżempju, li jidhrilha li biex biex tagħmel sens, biex tagħmel ħoss, trid tagħmel affarijiet kbar. E. Tagħmel affarijiet kbar. Allura taqa' hux hekk fil-ħmerijiet. E. Trid tagħmel l-affarijiet straordinarji. E. U dan l-ispirtu tal-verità diffiċli biex biex dik il-persuna tisimgħu għalkemm ikun fiha E. Imma billi l-Ispirtu s-Santu għandu vuċi sottili ħafna, ma joħnoqx il-libertà tal-bniedem, allura joqgħod attent kif jitkellem, qatt ma jimponi ruħu, allura jiġri spiss illi persuna bħal dik ma tisimgħux. Id-dinja tal-gidba, tal-gidba. Il-gidba m'hemmx għalfejn nagħmluha, hux hekk, bl-intenzjoni ta' ħa mmur nigdeb, le, imma xi drabi nkunu ngħixu gidba mingħajr ma nindunaw. Per eżempju, nistgħu nkunu ngħixu l-gidba li jien biex ikolli valur hux hekk irrid bilfors nissagrifika ħajti sal-aħħar qatra tad-demm biex ikolli valur bħala persuna, mhux biex inħobb. Biex ikolli valur bħala persuna. Jew inkella jien biex ikolli valur bħala persuna irrid inkun dejjem on the top, ikkundannat li nkun dejjem on the top. Dawk huma gidbiet li aħna ngħixu u qas nindunaw. U l-Ispirtu tal-verità U x'hekk, f'gidba bħal dik, ma tantx jinstema'. Għax dik il-gidba tant tkun tgħajjat. U ħafna gidbiet oħra. Per eżempju, gidba oħra hi li jien bilfors irrid naqbel ma' kulħadd. Allura anki jekk inti qed tgħidli xi ħaġa li kważi qed tweġġagħni biha, imma jien xorta ħa ngħidlek u iva għandek raġun u naqbel miegħek, hija gidba oħra. Gidba oħra. Altru tħobb bl-imħabba li jrid Ġesù, altru tħobb kif jixtieqna Ġesù nagħmlu, u altru takkomoda, eh? Altru tkun kompjaċenti ngħidulha, kważi kważi tilgħaq, eh? biex l-oħrajn iħarsu lejk b'mod sabiħ. U allura meta ngħixu dan il-gideb aħna, ikun diffiċli għalina biex nisimgħu l-Ispirtu ta' Alla li jkun fina. Naħseb inrossuh, inrekknuh f'kantuniera u l-vuċi tiegħu li mhix qawwija, eh? mhix qawwija. L-Ispirtu għandu din il-karatteristika. jitkellem, imma mbagħad dan bħal meta jispirawk jgħidlek isma' ċemplilha lil dik il-mara ilha ma toħroġ qabel kont tiltaqa' magħha hekk sikwit u kontu ħbieb, ċemplilha! Jekk int dak il-ħin ma taqbadx l-okkażjoni, ma taqbadhiex dak il-ħin, wisq probabbli dik l-ispirazzjoni taħrablek, taħrab. L-Ispirtu għandu din il-karatteristika, li huwa ħafna veloċi, ħafna ħafna ma taqbdux b'idejk, huwa Spirtu proprju Spirtu. U allura d-dinja la tista' tarah u lanqas tagħrfu, imma intom tagħrfuh, għaliex jgħammar magħkom u huwa fikom. U Ġesù jkompli. Ma nħallikomx iltiema. Nerġa' niġi għandkom ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar. Iżda intom għad tarawni, għax jiena ngħix u intom ukoll għad tgħixu. F'dak il-jum intom tagħrfu li jiena f'Missieri u intom fija u jiena fikom. Hekk hawnhekk hawn kliem verament hekk mimli sinifikati. Kliem li meta taqrah huwa sempliċi, sempliċi, kważi kważi m'hemmx x'tispjega, m'hemm xi tfisser. Imma huwa dens, mimli ħafna fis-sinifikati. L-ewwel qabel kollox, ma nħallikomx iltiema. Din hija kelma qawwija ħafna. Hija kelma qawwija li wieħed iħossu iltejm. Li wieħed iħossu l-tim jiġifieri li wieħed iħossu mhux biss waħdu, mhux biss waħdu solitudni. U min jaf forsi kemm minna nħossuna weħidna. Mhux biss li tħossok waħdek, imma li tħoss li m'għandikx oriġini. Li tħoss li spiċċaw l-għeruq. Li tħoss li m'għandikx passat, m'għandikx storja. U hawn minna wkoll li forsi kellna nwarrbu l-istorja, kellna narmu l-istorja. Forsi l-passat tagħna tant kien diffiċli. Forsi r-relazzjoni mal-ġenituri tagħna meta konna żgħar tant kienet ikkomplikata minħabba problemi u diffikultajiet. li nħossuna proprju iltiema, anki llum, mingħajr storja ta' relazzjonijiet parentali m'ommna u ma' missierna. Imma Ġesù qiegħed jgħidlek, Ma nħallikx iltim. Ma nħallikomx iltiema. Għaliex? Għax għandna l-Missier Għandna l-Missier, u għalhekk bagħtilna l-Ispirtu Qaddis, il-Paraklitu, id-Difensur, biex ifakkarna li aħna marbutejn f'din ir-relazzjoni mal-Missier. Huwa t-tielet element, kif semmejna, ta' relazzjoni, illi jgħaqqad il-Missier magħna u lilna mal-Missier. U allura jkompli Ġesù, Jien nerġa' niġi għandkom. Mhux biss l-Ispirtu Qaddis, imma anki jien se nerġa' niġi għandkom. U kif? Kif? Għax id-dinja mhux se tagħrfu lil Ġesù, imma aħna narawh, aħna nagħrfuh. Kif? Meta jiġi għandna. Ġesù kien qiegħed jirreferi hux hekk għal meta kien se jmut, imbagħad iqum, u mhux biss, imbagħad jidher ftit lid-dixxipli, imma telaq issa, Eh? M'għadux magħna fiżikament Ġesù, huwa magħna realment f'diversi preżenzi, b'mod speċjali fl-Ewkaristija u fil-Kelma li qegħdin niċċelebraw, u fil-persuni ta' madwarna, realment, realment, ta' veru qiegħed magħna, eh? mhux taħt ix-xbigħat, verament qiegħed magħna Ġesù, eh? realment. Ġesù qiegħed magħna realment, imma mhux fiżikament. mhux fiżikament, u allura din il-qawwa tal-Ispirtu Qaddis, illi hu jitlob lill-Missier għalina, b'din il-qawwa aħna nindunaw li Ġesù huwa preżenti, li Ġesù qiegħed f'nofsna. Imma biex nindunaw tassew irridu ngħixu l-kmandament ta' Ġesù, irridu nkunu marbutin miegħu, irridu ngħixu l-imħabba. Ħa nippruvaw nifhmuha ftit, għax hija kumplessa u sempliċi fl-istess ħin. Meta jien u int ngħixu l-imħabba, meta aħna ngħixu l-imħabba ta' Ġesù, eh, meta nippruvaw npoġġuha fil-prattika, eh, meta din l-imħabba agape, l-imħabba li ma toqgħodx tara tbatija, l-imħabba li hija għotja, li tagħti lilek innifsek biha, eh, mod speċjali lil dawk li huma eh, fil-bżonn, lill-batuti, meta aħna ngħixu din l-imħabba, x'ikun qiegħed jiġri? Mhux jien li nkun qed ngħix imma Ġesù li jgħix fik, Ġesù li jgħix fija, Ġesù li jgħix fina. Hemm San Pawl, San Pawl, mhux jien li ngħix imma Kristu li jgħix fija. Allura Kristu huwa ħaj, ħaj bil-verità, mhux paroli tal-Vanġelu, ħaj bil-verità. Meta jien ngħix l-imħabba ta' Ġesù, eh, huwa l-Ispirtu Qaddis li qiegħed iqawwini b'din l-imħabba. Huwa l-Ispirtu Qaddis li qiegħed jimlieni bil-qawwa kollha li tiġi mingħand il-Missier li jħobbni. Meta jien qiegħed ngħix din l-imħabba, allura Ġesù qiegħed jgħix fija. Allura veru dak id-diskors, eh, jiena f'Missieri, intom fija, jiena fikom. Veru dak id-diskors li qiegħed jgħid Ġesù. Huwa veru, daqs kemm aħna ngħixu l-kmandament il-ġdid, daqs kemm aħna ngħixu l-imħabba. Mela, il-Missier u Ġesù kienu ħaġa waħda, ċappa waħda. Hemm? Magħqudin flimkien, ħaġa waħda. Jien inkun magħqud ħaġa waħda ma' Ġesù, meta? Meta ngħix il-kmandament tal-imħabba. Ġesù ikun ħaġa waħda magħqud miegħi, meta? Meta fija hu jeżerċita, jħaddem l-imħabba. Meta titħaddem fija l-imħabba, Aħna u l-Missier, aħna u Ġesù, Ġesù u aħna, il-Missier u aħna, inkunu ħaġa waħda, it-Trinità, inkunu ħaġa waħda. Hekk din hija l-intensità u fl-istess ħin is-sempliċità tal-Vanġelu tal-lum. U Ġesù jerġa' jikkonkludi kif beda. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak hu li jħobbni. Preċiż kif beda. Fit-terminoloġija Biblika, hekk, dan ngħidulu kjażmu, kjażmu, mhux għażmu ta', kjażmu. Għax għandna l-bidu u t-tmiem huma simili. Jekk aħna nħarsu lejn il-bidu tal-paragrafu u t-tmiem tal-paragrafu għandna ripetizzjoni tal-istess idea. Sintendi, il-paragraf, l-aħħar, it-tmiem tal-paragrafu huwa iktar intens, iktar profond. Hekk, għax issa għamilna l-mixja kollha. Ara x'jgħidilna Ġesù, Min iżomm il-kmandamenti tiegħi, allura min iħobbni, u min iħobb, min iħalli lili jinħobb permezz tiegħu, dak hu li jħobbni. U min iħobb lili, iħobbu wkoll il-Missier. U jien ukoll inħobbu, u nurih lili nnifsi. U hawnhekk jagħmel pass ieħor Ġesù bħala konklużjoni. Meta jien nipprova ngħix l-imħabba, meta nħalli l-Ispirtu ta' Alla d-Difensur l-Avukat jgħinni, iħaddem fija l-qawwa tal-imħabba, il-qawwa tal-maħfra, il-qawwa tal-aċċettazzjoni, tal-akkoljenza tal-oħrajn, il-qawwa tal-ħniena, mhux hekk, li jien nkun kapaċi nilqa' persuna bit-tajjeb u bil-ħażin tagħha. X'ikun qiegħed jiġri? Dak il-ħin, meta jien inħaddem fija din l-imħabba, Lili Ġesù wkoll iħobbni. Eh? Imma mhux biss, anki l-Missier iħobbni. Eh? Iħobbni l-Missier, iħobbni Ġesù, u x'jiġri iżjed? Ġesù juri lilu nnifsu lili. Jien nagħraf min hu iktar Ġesù. Ehm, u nikkonkludu biha. Mela, li tkun taf fuq Ġesù mhix kwistjoni ta' trażmissjoni ta' ideat, mhix kwistjoni konjittiva, biex inkun iktar sempliċi, mhix kwistjoni tal-moħħ. Li nkun naf lil Ġesù mhix kwistjoni intellettwali. Mhix kemm jien kapaċi naqra l-Vanġelu, nistudjah u niftakar minnu, le. Hekk nista' ngħid inkun naf fuq Ġesù. Imma li nkun naf lil Ġesù, u għalhekk jispiċċa l-Vanġelu, nurih lili nnifsi. Li nkun naf lil Ġesù, nagħmel esperjenza ta' Ġesù. Li nagħraf, nagħraf tassew min hu Ġesù, meta? Meta? Meta jien inħobb lil oħrajn, meta jien inħaddem fija l-kmandamenti l-ġdid, meta jien inħalli l-Ispirtu ta' Alla, li hu l-imħabba ta' bejn il-Missier u l-Iben, issir ħajja fija, isir ħaj fija. Dakinhar jien verament nagħraf min hu Ġesù. Allura l-fidi tagħna mhix kwistjoni ta' kemm naf, jew kemm nisma', jew kemm nieħu gost nisma' u nieqaf hemm. Le. Le. Il-fidi tagħna tikkomprendi l-persuna sħiħa, il-moħħ, l-intelliġenza tagħna, hux hekk? L-ewwel is-smigħ, imbagħad il-moħħ tagħna, imbagħad il-qalb tagħna, irridu nħossu s-sbuħija, inħossu l-ferħ tal-kelma ta' Ġesù, imbagħad dak il-ferħ irid iqanqal fina però għażliet, deċiżjonijiet u għemil, għemil. Eh, Emil, huwa meta jien nagħmel, meta jien inħobb fil-konkret, fil-prattika, dakinhar jien ninduna min hu Ġesù. Dakinhar nagħraf iktar tassew min hu Ġesù. Hekk il-Mulej jagħtina lilna lkoll biex matul din il-ġimgħa illi fiha, jekk Alla jrid, nibdew ukoll in-Novena tal-Ispirtu s-Santu, jekk Alla jrid nhar il-Ġimgħa li ġejja nibdew in-Novena tal-Ispirtu Qaddis, jagħtina l-Mulej biex matul din il-ġimgħa nippruvaw kemm jista' jkun inħarsu lejn Ġesù, inħalluh idawwalna bil-ħarsa sabiħa tiegħu, bil-ħarsa ħanina tiegħu, jimliena bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħu, jimliena bil-ħeġġa biex ngħixu l-kmandament il-ġdid, l-imħabba lejn l-oħrajn, hekk U kultant Ġesù jgħaddina minn provi ta' biex inħobbu lill-oħrajn. Hekk imma ejjew inħallu lil Ġesù jirbaħ fina f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Ejjew inħalluh iħobbna. Ejjew inħalluh iħobb lill-oħrajn permezz tagħna. Biex imbagħad verament hekk l-Ispirtu ta' Alla li jiġi fina jekk Alla jrid mhux il-Ħadd li ġej imma l-Ħadd ta' wara niċċelebraw il-miġja tiegħu, verament inkunu nistgħu ngħidu, Iwa ta', Iwa, m'aħniex niftakru fiġraja li ġrat elfejn sena ilu, iwa, l-Ispirtu jagħtini l-qawwa llum biex inħobb, l-Ispirtu jagħtini l-qawwa llum biex Ġesù jgħix fija u jien ngħix fih. Il-lejla t-tajba nikkonkludu bl-istess song li bdejna qabel imma verżjoni oħra. Eh? Verżjoni oħra. Jekk tħobbuni, tħarsu l-kmantamenti tiegħi.